Wallah ajaa'iba takka warqaa Allah. Malee gara isaan lamaan adda baasee ilaaluu hin barbaadu jechuudha asirratti dhiifama.

Viidiyoo kanallee naa hojjuu daganaan jedhee ture jira. Odeeffama guddaan irraa ta'e wallaahi hin dhaqqabne asiif achi fiiga. Osoma deddeemuu kanas waan bisii na godhallee hin beeku hedduu bisii waan ta'eef jechuudha. Saniif dafee viidiyoo kana hojjedhee siif hin erginii dhiifama guddaan irraa ta'e jechaa irra gara gaafiif deebii jemeen orootuuf naa dhiyeessatti kan waliin dabarru ta'a jechaadha. Gaafiin tokko qamaa jira. gara gaafitti jedha bismillah jedhee eegalee maashaallah tabarakallah maqaa keetiif iddoo dhaloota kee akkasumas bakka amma jiraattu jedha maqaan kiyya kaamilaa useen jedhama iddoon dhaloota kiyyaa godina arsii arsii bahaa aanaa gololchaati iddoo dhaloota kiyyaa gaafii gara gaafii lammaffaatti ceenaa yuutuub akkamitti eegaltee jedha YouTube. Yaa'u akkuma biyyarra ka'eeti biyya kana dhufeeni eh, osuma dalagaa biraa hin dalagin akkuma carraa eh, sa'iidiin yoo beektanii abbaa SBA baabaa yookaan adaamaatu eh, isaan wal agarre jechuudha. Akkuma isaan wal agarreen akkuma biyya kana dhufeen akkuma haarayaa ta'een eh, viidiyoo wajjin hojjannaa yoo ta'e fedha kee ta'ee naan jedhanii. Eh, Chaanaala osoo hin banatin dura wajjin hojjennee diraamaa haga muraasa tokko wajjin hojjennee gad lakkifamee achi booda illeen chaanaala ani durallee viidiyoo yuutuuba barachuu barbaade malee diraamaa qofa barachuu dalaguu hin barbaanne walaakin kan ammaatti irra jarrabee ilaalee yoo inni kun waan gaarii taate fakkeessuu ka danda'ee dandeettii isaa qabadhu taate yaada diraamaa iskiriiptii barreessuu dandeettii achirraa ka horadhu taate itti seena jedhee akkasitti yuutuubii eegalee jechuudha akkuma biyyarraa dhufeen sa'idii walagarree namni waan karaa yuutuub kanaa na fide sa'idoodha jechuudha. Isaatu akka chaanala illee baradhu na godhee isaatu viidiyoo jalqaba dile- diraamaa wajjin wajjin hojjennee diraamaa jalqaba hojjedhee ja- chaanala kiyyaan baname isaatu naa hojjetee isaatu editingii naa godhe isa chaanala naa banee isaa fi abdii yaayaa hoppe jechuudha isaanii jechuudha warri akka an guddadhee har'a ga'u na taasise yeroo jalqabaa saniif jechuudha warra amma wajjin hojjennu kana malee minciin Achii jechuudha akkasitti YouTube eegalee jechuudha viidiyoo waan mana dalagaatti argattuu fi chaanaalallee banachuu wal bira qabdee ilaalteeti waan sin baafne taate hin dhiiftanaan jedhanii akkasitti ilaalla waan na baasu ta'uu isaa argee biyyi jiraadhulee yamanii yaman keessatti faayidaa biyya amma jiraatu naan jettee turte wanti keessatti biyya amma jiraadhu yaman yaman jechuudha yaman keessa jira. Haala kanaan ka'ee galee jechuudha isinitti hin dheeressu. Gara gaafii sadaffaatti jira. Qarshii yuutuubii yeroo duraa siif kenne maaliin oolchitee jedha. Viidiyoo qarshii yuutuubii jedheessa qarshii yuutuubiin yeroo jalqabaatiif qarshii yuutuubii irraa fudhatte maaliin gootee jedha qarshii yuutuubii yeroo jalqaba fudhadhu. Waa iddollee haasoo barbaada garuu gaafii kan namni takkaan gaafa illee beekte. Niyyaa qaba. Yoo YouTube irraa hanqana ol argadhe yookaan YouTube'n akkiitetti waan akkanaa kana naas irratee yeroo gabaabaa keessatti naaf milkaa'ee yeroo gabaabaa keessatti naaf banamee maallaqa haga jedhe tanaa ol argadhe waan akkanaa godha masjiidaf jedhee masjiidaf illee niyyaa godhe tokkoffaa duraa eh, maallaqa niyyaa isa irraa achi baasee itti aansuun eh, maatii kiyyaaf erge eh, maatii kiyyaaf erge har'uma maatiif ergeeti har'uma mm, hiriyoota kiyya warra ah, yaman keessa waliin jiran warra yuutuubaraa hunda isaanii nama takka illee osoo nambisin jechaadha walitti qabee eh, affeerraa laaqanaa godhee fi akka isaan bakka bashannanaa dhaqan yeroo gaarii dabarsan godhee viidiyoo waraabee jira chaanaala kiyya irra deebiin ilaaluu dandeessan kaamilaatu eh, Akkasii jechuudha hiriyoota kiyyattiin affeeree maallaqa yeroo akkuma jalqaba fudhadheen kan niyyaa qabu niyyaa irraachiin baasee maatii kiyyaaf erge tokkoffaa dura maatii kiyyaaf erge achi booda hiriyoota kiyyaa jira waliin ittiin affeere kalaas kanumaa wanneen godhe affeerraa kaa viidiyoo waraabee gallakkisee jira waan ta'eef achirratti ilaaluu ni dandeessan gaafa affeerraa godhe gaafii meeqaffarra jirraa gaafii awurooppaa Ummu kaanus nama muftaar jaalatta. Ummu kaanus moo muktaar jaalatta muktaar moo ummu kaanus irra jaalatta tokko filadhuudha. Akkamitti gaafii akkanaa kun jiru hebbulatu kiyyaa wallah ajaa'iba tokko qabuun gaafii. Allah akbar. Hayyaa taatu. Gaafa akkanaa nuun jenna gaafa talee takka ayyaanne. Ayyee eegana gaafatteefu muktaariin irra jaaladha ammoo faarusiin irra jaaladha jechuu osoo hin taane isaan hedduu isaan lamaanuu iddoo garaagaraa ana keessaa qaban jechuudha. Ilaalchi muktaariif qabullee ilaalcha biraa yoo ta'e ilaalchi mukaanusiif fi mukaanusiif laakiin ana ebaluu irra jaaladha jeetiin adda baasuu hin danda'a laakiin nama tokko ol qabee nama tokko qaqqabullee waan hin barbaadiniif filachuu hin barbaadu gabaabamatti. Obboleessi kee gaarii dhiifama sumaan irraa ta'echaa naa dabartu gaafin tuni. Mukaanusii fi muktaari ilaalchi isaaniif qabu ilaalcha tokko miti ilaalcha garaagaraati beekamaadha. Laakiin ammoo yoo ani mukaanusii irra jaaladhee muktaar akka inni sirriitti itti amana dhibbara dhibbata jala. Yoo muktaariin jaaladhee dhallee Muktaar illee akka obboleessa kiyyatti hin jaaladha hin kabajaa kabajaa guddaa qabaa fi ummu kaanus illee akka obboleettii tiyyatti akka hiriyaa tiyyatti akka haadha tiyyatti akka waan hundaa tiyyatti yaani ilaalcha addaa isiif qabaa jechuudha. Hedduun isii jaaladha. Muktaar illee akka obboleessa kiyyatti hedduu takkaan jaaladha. Malee garaa isaan lamaan adda baasee ilaaluu hin barbaadu jechuudha asirratti dhiifama. Akkatti gaafiin tun dhuftu na ajaa'iba jira. Wallaahi. Ajaa'iba fide gaafii ajaa'iba fide. Eeyyee. Gaafii meeqaffaa irra jira? Gaafii shanaffaan maal jedha? Gara fuulduraa maal hojjechuu yaada? Yuutuubii. Gara fuula duraa maal hojjechuu yaaddaa jedha. Eh, Gara fuula duraa eh, wannan hojjechuu yaadu. Wannan gara fuula duraa hojjechuu barbaadu. Qur'aana qara'uu, ijoollee qaraasisuu, nama gara diin islaamaa harkisu, ofiifillee gara diin islaamaa deemu rabbi si haa qajeelchu naan jedhaadha. Akkasuma waan biraa wannan duniyaan silaa hima dhumti. Duniyaa jala fiiguu sana isuu dhiisee natti tola laakiin duniyaa jala riskii fi achirra hidhaa waan taateef waan YouTube yoo dalaguu dhiise achumaan haftuuf saniif dalagaa gara fuulduraa wanni birallee walitti dalaguu hedduu fedhu baay'eedha laakiin keessaa muraasa waan silaa sirrii osoo hojjedhee jedhee hamilee guddaa irraa qabu isinitti himee gaafin itti aanu YouTube qarshii meeqa siif sii guddaa kenne piliis. Maamila viidiyoo naaf hojjedhu jedha. YouTube YouTube qarshii meeqa sii kaffalaa moo qarshii meeqa guddaa siif kenne jedha. YouTube'n wal qixan hojjetu. Tokkoffaa duraa YouTube baatii Gara dhumaa kanatti kisee akka amma jirru kanatti yuutuubiin maallaqa hin hojjeta jechaadha. Amma jechuun yeroo ammaa kana keessatti yuutuubi waqtii qaba waqtii maallaqa dalagu qaba waqtii maallaqa hin dalagne qaba. Anillee akkuma viidiyoon tiyya yeroo gallakkisee viidiyoon tiyya sirriitti naa laalamte viidiyoon hanga dhiyeessu sirriitti laalamte maallaqa guddaa hojjedha. Yoo viidiyoon hanga lakkisu waa xiqqisho laalamte vi- maallaqa xiqqa- xiqqama hojjedha jechuudha. Akkaan viidiyoo hojjedheeni ammallee akkan viidiyoo baay'is- baay'inaan gadhiisee baay'inaan laalamteeti. Nama sirriitti viidiyoo haa guyyatti viidiyoo guyyarraa gallakkisaa oolu guyyarraa viidiyoo isaa sirriitti ilaalamtuutu maallaqa guddaa dalaga kanatti ilmaamuun isin hin dhibu. Waan akkasiiti gaafii dhumattee jirteetti fakkaate gaafii jaana gaafate innumtu gaafii eewa gaafuma jaana gaafate. Egaa gaafif deebiin irraa kana fakkaataa jamaan jamee oorootu Galatoomii eh, kana kabaja channel kee irratti na dhiyeessuu keetii fi egaa warri eh, YouTube kee kaamilaa tuub jalatti argamtanii wayii gololchaa tuub jalatti argamtan eh, jamii ooroo tuub viidiyoo kana sheeriin godha. Mm, Yeroo inni gad lakkise saniifuu dhaqaadhaa maatii ta'aa fi subscribe godhaa like godhaa jajjabeessaa waan hundaanuu bira viidiyoo irratti ariitanii ilaalinaa viidiyoo inni gad lakkisu jalqaba irraa ilaa gadhumatti ilaalaa akka sa'aatiin isaaf guutachuudha. Yeroo isaa yoo namni viidiyoo irra ilaalu Sa'aatiin dafee namaan guutu. Saniifuu sirriitti ilaalaa fi viidiyoo itti gallakkisuu jajjabeessaa koomantii barreessaa fi jabaadhuu jedhaani. Jabee ooluutu egaa. Kanumaa kalaas jabaadhu hojjedhu si cinaa jirra inshaallah. Saniifuu viidiyoon keenya kanarraa kanuma fakkaata hanga jamii oolootu waliin viidiyoo biraatiin walitti deebitanitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Bye.